Diolch yn y lle cyntaf i wasg honno am fentro i ail gyhoeddi y nofel, wel dwi'n meddwl mae'n prif nofel yn fam, sef y Mae'r Galon wrth y Llyw, a diolch yn benodol i Rosanne, Rosanne Reeves, am helpu gymaint gyda'r golygu, gwaith golygu a gwaith lliwio'r nofel uh, trwy'r wasg. Mewn dyled mawr i ti am ddod o'i syniad A hefyd am, uh, am y gwaith ar y pryd. Wel, oedd e'n... Un cwestiwn falle yw, yw sut yn y byd dath y fam, wi ddim yn mynd i sôn am i hanes i theulu na dim byd felly, dath i fel ffoadur wrth gwrs i Gymru. A sut yn y byd ffindodd i hunan yn dod i ysgrifennu llyfrau yn y Gymraeg? Wel, yr ateb yw, wrth gwrs, bod i'n sgrifennu llyfrau mewn yr Almaeneg a bod y nad yn cyfieithu. Ond Shwt nath chi ymddiddori yn y byd a'th ysgrifennu Cymraeg pan gafodd Rob i eni yna yn 1943? Dyna pryd ddechreuodd i ysgrifennu Cymraeg mewn gwirionedd, mae'r dyddiaduron cyntaf gyda'i yn y Gymraeg yn mynd nôl i 1943 pan gas Rob i eni. Ond byddai'n ysgrifennu tipyn yn Gymraeg ond yn Almaeneg hefyd. Ond y gyfrinach mae'n debyg, wn i yma dych chi'n gallu gweld y llun, mi oedd hi'n hynod o ffodus i Darganfod grwp o ffrindie a theulu yng nhad yn y Rhondda, a fyna bydde ei gyrfa llenyddol wedi dachre. Y rhai bydde'n dod i'r catre, chi'n gweld llun fyna o un tŷ mewn tŷ teras. Bydde ar y dde fyna welwch chi Penarddefus, Oedd yn fyfyriwr ar y pryd. Wedyn o dan lun penna'r welwch chi Rhydwen Williams. Uh, bydde fe erbyn hynny wedi dechrau uh, i waith fel gweinidog yn, uh, yn y Rhondda. A wedyn ar y top fyna yn y canol Gareth Alban Davies oedd yn fyfyriwr ysgol yn y wiechyd dosbarth pan o'n nhw'n cwrdd gyda'i gilydd. A wedyn doi lun nesa ar y top yna, Gwilym, brawd yn nhad, a rydodd bant o'r fyddin a chuddio yn ystod y rhyfel, a wedyn yy Defi, neu David, brawd yy arall yn nhad fyna, oedd hefyd wedi synydda tipyn bach. A gyda'i gilydd, wedyn, sefydlu cylchodd trafod, trafod llenyddiaeth, crefydd, athroniaeth, gwahanol feysydd a gwneud hynny'n eitha' beiddgar, mae'n debyg, yn eitha'... yn yn ôl y y d- yn yn y cyfnod hwnnw. A wedyn ar y gwaelod fan'na fe welwch chi, wel, llun mam a nhad yn newydd redeg bant o'r Rhondda i'r swyddfa gofrestru ym Mhontypridd, heb ddweud wrth neb, a fan'na briodon nhw. Medi, trydydd ar ddeg 1939 ar ddechrau'r rhyfel. Ond beth bydde, sut bydde rhywun o'r Almaen te, ac yn ffoadur, yn, sut bydde rhywun fel yna yn meddwl amdani hun fel rhywun bydde'n dechrau ysgrifennu yn y Gymraeg. Byddai ar y naill law wedi dechrau darllen tipyn, Mae gyda'i ambell i ddyfyniad yn ei dyddiaduron yn y cyfnod yma. Mae'n sôn am uh, O Law i Law, fel rhyw nofel gyda dipyn o sbryd y ffilmiau Ffrengig am fywyd trefi bach, gyda phob person wedi symleiddio a thipyn bach yn chwerthinllyd. Wel, bydde hi'n dod mewn o traddodiad llenyddol yr Almaen ac yn edrych o'r tu allan rhywsut ar y cynnyrch llenyddol yng Nghymru. Gyda Monica Saunders Lewis, mae'n dweud bod Saunders, pawb yng Nghymru wedi weld e fis ar y Danny a wedi cael sioc o ddarllen Monica, a mae hi'n edrych ar Saunders fel rhyw fachgen bach drwg yn dweud pethau na ddyle fe. A fel 'na oedd hi'n gweld a meddwl shwd yn y byd gallai hi fod yn rhan o'r traddodiad yma. Wel, dyma un peth mae'n dweud, yn ei dyddiadur yn 1954, cyn iddi, wel, mae'n debyg yn y cyfnod bydde'n dechrau ysgrifennu'r nofel, Yy, os nad yw'r traddodiad yn cael ei ail-eni yn barhaus yn y meddwl, bydd yn dod yn faich fel celfi sydd wedi etifeddu. Hynny yw, dyna'n aml sydd gyda ni yng Nghymru, rhyw draddodiad, mae rhaid i ni gadw ato fe, doed a ddelo, Ond celfi wedi etifeddu i nhw heb ysbryd bywyd ynddyn nhw. A meddai hi, fel rhywun yn dod o'r tu allan, yn dod i mewn i draddodiad newydd o'r tu allan, wi'n llai clwm wrth y traddodiad ac felly mae'n haws i mi chwalu delwedd. Ac yn ei nofel, yn arbennig yn y nofel yma, mae'n bwrw golwg ar y gymdeithas yng Nghymru, y gymdeithas grefyddol, ddiogel yng Nghymru, y gymdeithas sydd yn tybio bod ganddi foesedd penodol ac mae hi wrth gwrs yn y nofel yma yn ei chwalu nhw. Ond meddai hi hefyd bod hi'n gallu gwneud hynny, chwalu, yn unig os ydw i'n uniaethu â Chymru. A dyna falle peth mawr nath i oedd derbyn i'r rhan yng Nghymru Ac oherwydd bod hi ddim yn gwadu cyfrifoldeb am Gymru neu am y Gymdeithas Gymraeg wedyn oedd yn teimlo bod hawl ganddi i chwalu rhai o'r delwedd. Um, mae yn ei nofel hi, uh, yn, yn y nofelau, un o'r nofelau cynnar, neu nofel gyntaf hi, yn gwirionedd, anesmwyth hoen, Fan'na mae'n dilyn hynt merch ifanc yn dilyn un tybio ei phrofiadau hi hun yn yr Almaen, yn symud o dre fach, yn mynd i Munich i'r coleg ac yn darganfod bywyd newydd, carwriaethau a phethau felly, ac yn dod yn ymwybodol o beth yw Mae'r rhwystrau i fywyd merch yn y nofel yma yn Esmwyth Hoen, um, enillodd wobr Tyfed Rhyw, mae wedi cymryd cymeriad o Gymru yn mynd i Lundain ond yn cael profiadau tebyg. Ac mae hi'n gweld yr anhawster mawr, a dwedoch chi ferched am hyn, Mae'r cymeriad yn y nofel yma wedi teimlo mi'n eithaf argyfwng tanghedus pob merch, beth bynnag a wnâi, byddai'n rhaid iddi hi aberthu rhan ohoni'i hun. I'w chyflawni ei hun, yr oedd angen y dyn a'i carai, ac eto y dyn hwnnw oedd y pherygl mwyaf i'w hannibyniaeth ysbryd. A mae annibyniaeth ysbryd merched yn rhan bwysig o o waith y mam. Mae hwnna'n tarddu i raddau o brofiad gafodd hi yn ifanc, pan oedd e wyth ag iddi wedi dweud, wel cofia di, bydd di'n ifydd i'r dyn fydde di'n ei briodi, a wnaeth hi wrthryfela yn erbyn hynny o'r cychwyn. Ymddiddori wedyn yn sut mae crefydd yn trin merched, yn ei Y casgliad o straeon byrion fy chwaer Efa. Mae'n sôn am ferched oedd yn trafod y posibiliadau o weld Duw fel merch. Meddwl am ferch Duw a fydde'n dod i'r byd i waredu merched, oherwydd meddyliodd Efa na alla'r Iesu, fel dyn di-briod, ddeall gwragedd yn iawn. A fel'na mae crefydd y 2,000 o flynyddoedd diwetha'. Wedi bod, dwi'n meddwl, er pa bwrpas hon, yn dechrau ystyried a di merched yn ddigon da i fod yn offeiriad. Wel, mae'n datblygu'r wir yna yn ei nofel Fy Chwaer Efa ac ymhellach wedyn yn, yn y storied byrion yn Fy Chwaer Efa ac yn ehangu ar hynny wedyn yn Magalon wrth y Llyw. Stori sydd ganddi fan hyn am ferch Sydd yn chwilio am gariad mawr bywyd, i chariad mawr mewn bywyd. Mae'n briod, neu mae'n flindwy, mae'n canfod y cariad hwnnw, a mae hwnnw wedi dyweddïo yn barod. Wedyn yn priodi ac yn cael tri o blant. Yn dilyn hynny, Mae hi'n mynd yn ôl at y cariad cynta, ac yn y pen draw yn cael chwech o blant. Stori cwbl afrealistig falle. Un o'r plant yn um, diodde o ddiabetes, un arall yn cael damwain gyda chyllell ac yn marw. Yn y pen draw, Mae hi'n dod i gytundeb â'i chariad, mae'n mynd yn ôl at ei gŵr ac yn rhoi un o'r plant i'w mabwysiadu gan ei gŵr. Wel, sut yn y byd mae nofelydd yn dod o hyd i stori fel yna? Wel, gyda mam, fe gafodd e'r stori yna yn syth o fywyd ei chwaer. Roedd ei chwaer yn briod adeg y rhyfel tri o blant, ond wedi bod yn caru a y cariad mawr yn ei bywyd, heb gael ei briodi fe. Wedi cael anawsterau yn yr Almaen adeg y cyfnod Natsïedd, yng nghanol y rhyfel yn gweld, wel, posibilrwydd Rhyfel yn dod i ben a bywyd pawb, ac yn gorffen i bywyd, yn meddwl wedyn, beth, e, beth wnai ag weddill y mywyd, a wedyn yn ymroi ei hun wedyn i ganfod y cariad perffaith oedd ganddi, ac yn cael trio blant eraill gan y cariad newydd. Sefyllfa, wrth gwrs, bydde yng Nghymru, a mae'r mae stori i gyd yn digwydd yng Nghymru, y sefyllfa yna o odineb, um, o gariad pur yn torri ar draws yr holl foesoldeb traddodiadol y Cymry, a hwnna mae'n debygg yn un o'r pethau byddai wedi creu tipyn o gythrwfl yng Nghymru ar y pryd. Mae'n darlunio y foesoldeb Gymreig fel un traddodiadol, mae'n dweud mewn un man nad oes un athronydd wedi profi bod y fath beth a phechod yn bod, nad oes yr un y fath beth a moesoldeb yn bod. A mae'r Mae fel wedi brifo a nifer o ddywediadau felly a meddyliau sydd yn herio yr hyn byddai'n cael ei ganfod fel uh, moesoldeb uh, traddodiadol yr hyn byddai yng Nghymru. Wel, yn y pen draw, yn y nofel, mae'r cymeriad Yn o gael o ddisgwyl i chweched plentyn, mae'r cymeriad yn uh, erthylu, yn, yn penderfyniad bod i am erthylu'r plentyn. Wrth erthylu'r plentyn, mae'r ferch y fam yn marw. Digwyddodd hynny ddim i'r fawr fy mam, ond At hynny, mae'n debyg, mae'r nofel yn mynd yn y pendraw. Sut allwch chi gysoni masoldeb cymdeithas â'r hyn sydd y mae'n rhaid i'r ferch yma ei wneud er mwyn bodloni i greddfe ac er mwyn byw yn gyflawn? Wel, mae Chwari yn y pendraw yn, yn dweud hyn. fod uh, hi wedi torri pob un o'r diogorchymyn, fod hi wedi torri pob dopw, felly wedi gwneud ei hun yn ysgymyn mewn gwirionedd yn y gymdeithas, ond bod hi serth hynny wedi ei threu o natur sant. Felly, rhwng y pechadur a'r sant, fi'n tybio Mae'r nofel yn troi. Wel, gobeithio bod wedi rhoi chydig bach o flas fyna o hynt a helynt y nofel. Mae digon o syniadau fyna, fi'n credu, heddi i gorddi y gymdeithas ddiogel i ni'n byw ynddi. Ac os nad, mae am rhywbeth yn y nofel yma o leiaf fe heriodd i rai o'n syniadau ni, nid i derbyn na'i gwrthod nhw, ond codi drych mewn ffordd i'r gymdeithas Gymraeg fel rhywun o'r tu allan, ac fel allai wneud mewn gwirionedd yw eich annog chi i brynu'r nofel, mae'n werth ei darllen.